adwa nyisi eh, wach. Yini gimi ngisa no to be momora. Yeah. Mm. Gimi ngise wach liel no. It is eh? na nyisi wach moro ne ai neno ji timo uh -huh. ma en topic wadwani mondo wawuoye maber kabisa mm. sama ng'ato timo neno mm -hmm. kidhi e liel kamoro yeah. ti ng'at madhi e liel kech mano watgi mm. ti ng'at madhi e liel mm-hmm. nikech mm -hmm. mano achiel kuom jok mincha nyuola mm -hmm. ti ng'at madhi e liel ma dawinjo belo nyiso mm. dawinjo gima dhi mbele ang'o dawinjo neno ang'o ma incha timore Mm. adori e chodak oko mm. to kodak oko kele mm-hmm. e kawuono to iyike mm. siasa jasiasa nitie ng'ama mabe dhi romo gi jasiasa ng'ani jatelo kawuono biro kanyo mm-hmm. to nitie ng'ama da winjo adiera mar wach gima da dhi mbele sama ne wuon jako tho ma jaoda mm-hmm. sama natimo neno ji noyware te nyaka kiwanja maka ma jopong dhi ada wuo kuom gima ber gima naneno kaluwore kod kar wachako jok mane da winjo neno maber mano da winjo kinda kod wuon jak maber ok nobedo mbele

Kida winjo adiera kamili kamili. Mm -hmm. Bed na chien. Chien mogi. Be chung. Chien koni. Chung. In gi kibedo kata ka bed. Mm. Dakika kama ten. Bed ma chien buka chien. Tinyalo kata wuotho wuotho kaka nini sasa samoro be iwuotho ki go round. E go round matin mano do ni sa e tent mano to koro tent to koro weri godo. Mhm. Idwa ma ka be koro kochu. Ida winjo gima dire mar wach. Mm. To oh, ng'ato cho ajali chungo. Mm. Ago erokamano ahinya mm -hmm. osiepe kod wede mosebiro konya kuom jaoda. Mm -hmm. Ang'e maber kabisa wan kaka jolemo kod josiasa. Adwa ni mondo ago ni josiasa erokamano mobiro konya. Aneno ka intie ka kendo e ngimana kaka antie gi jaoda abiro wuoyo. Mm. Ng'abo mona wuoyo. Mm. Unjaki nwere godo. Mm. To sama nwere gi unjaki, mm. nitie chira adek moko ma be samoro napando. Mm. Chieng' mokwongo kuom jako yuda ka wuoyo. kod uh, wuoyi moro e tie aora ka bende openja mana kaka riyo to nogo ni ng'ani sera mm. bada mineno wile mon jake mano turo to winjo chien paso mm. mm. mm. mano chien ok ber
ero wuon jaki noko turo lwedo
Lwedo motur mane cho yudo go mane odo kato gugudo. Mane ngeni chien. Chien. Mbele ka tiri ngeni nge e nge e iwa go. Mbele ka ji yuwa.
E iwa ni e yawa no to re malik. Eh dong.
Ngeni kaka muturo. Kaka chien kuche ma wach nitie. Chien. Winija mange ni yuore. To gi jodala kama siya. Ma bero bero. Wach ni wabo wabo winje kata mana kuom jomoko na diere adiera adiera adiera wach ni tiere ga mana chiene fence kucha. Ai mbele mbele onge geno. Ani su mar beka bese chiemo moro kano an ga Lois. Kod jaro soja. Hmm. To wan gi komburo. Mhm. To wuda nyango nyo wembe. Ah chiela mako jok mabeyo kabisa mako dhis jalejo. Hmm. Kachaka mo dhis atari. Mhm. Abiro kod gepina nyisi winja. Gik mineno uwacho ka gi te ok ubi winjo chenro mar wach mar del kama ma neno no chimore maber kabisa. Mm. Penj uh, engineer Rolex mm-hmm. ma wuodo wasonga ma wuodo rongo. Ong'eyo maber ni an engineer to sikne mana ne baba kibi bedo ah an mana sawa. Ka mm. gimo dwa ng'eyo ni to e chien ka mm. ang'o ma dhi mbele dalani kech mm. kae ma miriambo ni tie madongo ma ok anajuko ne ji an na wicho nyanara Mm, dhako ma wuor ma kata gino ok bende. Mano chieng'. Eh, jokoromo ka jo.